Ma dann begréissen ech Iech hei op dëser Pressekonferenz, un där mär als dräi Oppositiounsparteien wëllen eng Rei Irregularitéiten uschwätzen, déi sech an de leschte Méint zu Déifferdeng zougedroen hunn. All Partei wäert fir sech Positioun ergräifen op zum Deel gemeinsame Punkten, déi mer hei wëllen uschwätzen. D'KPL si mer elo haut aus dem Wort gewuer ginn, firwat si elo net méi dobäi sinn, fir hei Stellung ze huelen. Si waren op jiddefalls invitéiert, a voilà, all d'Parteie waren aus der Oppositioun do en courant. Op alle Fall huet den Déifferdenger Député-maire eng Rei Choixer geholl, wou sech säin Privatliewen an seng Mandater ze vermëschen schéngen an d'Fro vun Interessenskonflikter an Handlungen déi entgéint bestehend Gesetzer ginn, schéngen offensichtlech ze sinn. Konkret geet et drëm, datt den Député-Maire Roberto Traversini ouni Autorisatioun Aarbechte maache gelooss huet op enger Parzell déi zu der Réserve naturelle Prënzebierg gehéiert. Dëst virun allem un engem Gaardenhaischen an un den Alentoure vun dem Gaardenhaischen a vum Haus, vun deem heen eegenen Aussoen awer eréischt zënter kierzlech weess, datt hien dat gëierft huet. An deem besoten Haus hunn och Aarbechter vum SIGEL am Juli 2019 matten am Daach geschafft an d'Gemeng huet 2018, also virun där Ierfschaft, wéi den Här Traversini awer schonn d'Tutelle iwwert d'Famill Queno hat, de Wee frësch gemaach a mat Réseauen ausgestatt, deen da vun der Route de Pétange erop bei d'Haus an d'Zone verte gefouert huet. Dobäi kënnt, datt hien och um Haus selwer Aarbechte gemaach huet, déi geneemegungspflichteg sinn. Fënsteren a Pointë sinn um Haus selwer ersat ginn an et ass eng Clôture gestallt ginn, an dëst alles ouni Geneemegung. An déi Geneemegung ass och bis haut weder ugefrot nach ausgestallt ginn. Wéi ech déi éischte Kéier op potentiell Interessenskonflikter am Fall vum Haus opmierksam gi sinn, virun allem beim Studéiere vum neie PAG, hunn ech direkt an der respektiver Sëtzung vum Gemengerot de 17 Juli dräi Froe gestallt, fir wichteg Froen nach virum Oflafe vun der Reklamatiounsfrist vum PAG ze klären an domadder sécherzestellen, am Intérêt public, datt den Déifferdenger den neie PAG net a Fro gestallt gëtt an net duerch Prozeduren, déi net agehale ginn oder net esou genee geholl ginn, riskéiert dru driwwer ze falen. Ganz aus der Welt hunn d'Äntwerte vum Schäfferot d'Bedenken net geschaaft, mee esou wäit ech bis elo matkritt hunn, schéngt d'Unhéiere vun de Reklamatioune mol propper ofzelafen. Eng Fro war jo, ob Leit riskéieren aus dem Schäfferot present ze sinn bei esou beim Héiere vu Reklamatiounen, déi selwer concernéiert si vun engem, enger Reklamatioun, engem Terrain deen niewendrun ass. Wou awer weder de Buergermeeschter nach de Schäfferot bis elo adequat drop reagéiert hunn. ass, datt de Roberto Travasini an der Zone verte ouni Autorisatioun un Aarbechten ënnerholl huet. Ech muss soen, déi ganz Affär mécht mech perséinlech traureg a rosen zugläich. Rosen, wëll hei eng Rei Ongerechtegkeeten un den Dag kommen, An dat wat ech selwer mat Häerzblutt maachen, Politik, domat erëm an e schlecht Liicht riskéiert ze falen, wann ee vu Leit aus der Gemeng ugeschwat gëtt op esou Saachen an et huet een, et weess een dat net ze erklären, da verléiert d'Politik säi Vertrauen an da spillt Da spillen esou Handlungen der Politikverdrossenheet just an d'Quaarten, an dat ass, mengen ech, ganz schlecht fir eis Gesellschaft. Dofir muss ee grad an deene Situatiounen de Courage huelen an déi Saachen uschwätzen, wëll firwat gëtt ee soss als Gemengerot gewielt? Et geet hei ëm net manner wéi d'Vertrauen an d'Demokratie a wann ech esou mat de Leit schwätzen, ëm d'Vertrauen an d'Politik en général. Um Niveau vun der Gemeng ass ee Buergermeeschter eppes wéi e Staat am Staat. Hien huet vill Befugnisser a vertrëtt jo och de Staat um Niveau vun der Gemeng. An deem Sënn steet en um lokale Plang wéi keen anere fir d'Anhale vun der Constitutioun a vun de Gesetzer. Et ass en Amt mat vill Verantwortung an an engems kann a soll een ganz no bei de Bierger sinn an exemplaresch fir dat stoen, fir dat ee mat sengem Amt och steet. Fir déi Lénk soll d'Anhale vun de Reegelen de Minimum duerstellen, deen een an deem Amt muss un den Dag leeën. Mee mär erwaarden eis um grad um kommunale Plang awer am Fong vill méi, méi Demokratie, méi Oppenheet, méi Transparenz, wéi dat, also iwwert dat eraus, wat an de Prozedure festgehale gëtt. An hei gesi mär elo ganz de Géigendeel, keng wierklech Matbestëmmung vum Gemengerot, geschweige da vun de Bierger wärend dem Ausschaffe vum PAG, vill Geheimhaltung, wat d'Informatiounen ugeet. A wann dann esou Froen opkommen, da freet ee sech, ob net awer verschidde Leit e Wëssensvirschoss haten a vläicht dovunner profitéiert hunn. Traureg mécht dës Affär mech, wëll ech weess, datt eng ganz Rei Leit bei déi gréng Joerzéngte laang sech agesat hu fir ebe méi Demokratie a méi Naturschutz, an dat wat mär hei opdecken, konträr ass zur Motivatioun déi hannert deem Engagement vu villen engagéierte Gréngen och steet. Ech weess dat aus eegener Erfahrung, ech war selwer a ganz jonkem Alter aktiv bei de Gréngen an ech wëll heimadder ausdrécklech soen, dass se mär déi Affär net Uschwätzen, fir e Gréng-Bashing ze bezwecken, mee et geet hei einfach ëm d'Credibilitéit vun der Demokratie a vun den Ämter, fir déi Leit gewielt ginn, a wéi esou en Handelen déi Credibilitéit ënnergräft. Et geet nämlech hei ëm präzis Handlunge vun enger Persoun, vum Roberto Traversini, a sengem Privatliewen, mee och a senge Funktiounen als Buergermeeschter, Deputéierten an als President vum SIGEL. Als Persoun, déi esou Ämter ausübt, kann een déi Funktiounen ni ganz ofleeën. Gewollt oder ongewollt wäert een meeschtens am Ëmgang mat de Leit, mat deene Mandater a Verbindung bruecht ginn. An et soll ee grad e Virbild si fir d'Bierger an net e schlecht Beispill. Bei allem Risiko, dass dës als eng perséinlech Saach opgeholl gëtt, an esou kann een et jo och haut de Moie schonn an enger Zeitung liesen, gëtt Oder als Politique politicienne als oder Parteikalkül ageschat gënn, däerf ech als vereedegte Conseiller awer op kee Fall d'Aen zoumaache virum offensichtleche Feelverhalen, wat hei geschitt ass. Well d'Reegele sinn déi selwecht fir jiddereen a falls se net agehale sinn, Grad vu Leit a Responsabilitéitsposten, dann ass dat politescht Vertrauen an d'Credibilitéit futti a kann héchstens duerch oppen, éierlech an transparent Opklärung deelweis reparéiert ginn. Wann also ouni Geneemegung an enger Reserve naturelle geschafft gëtt an et doriwwer en plus keng schnell a konsequent Opklärung gëtt, da sinn hei eng Rei rechtsstaatlech an demokratesch Linnen iwwerschratt ginn an da mussen dofir Konsequenze gezu ginn. Jidderengem kann e Feeler geschéien, mee jidderee muss och zu senge Feeler stoen. Dëst ass bis haut net geschitt. Am Géigendeel sinn d'Conseilleren an via d'Press och d'Ëffentlechkeet ugelu ginn. Et ass gesot ginn, dass do eng Geneemegung do wär, obwuel se net do war, a mir hunn dat vun allen Administratioune confirméiert kritt. An dofir steet fir déi Lénk fest, datt de Roberto Traversini als Buergermeeschter net méi tragbar ass. Als Chef vun der Gemengeverwaltung a vum Gemengerot denke mär, datt Vertraue verspillt ginn ass an datt schnellstens muss honnertprozenteg Opklärung an Transparenz an déi ganz Affär kommen. Wéi soll ee Chef vu Fonctionnairë sinn, déi dozou, déi hir Aarbecht sollen unhand vum Gesetz maachen, a selwer weist en de Géigendeel? A wat mär gesinn, ass de Géigendeel vun enger éierlecher Opklärung. De Roberto Traversini an deelweis de ganze Schäfferot spillen op Zäit, äntwerten net op eng Rei schrëftlech gestallten Froen, respektiv wëllen se dat op enger Gemengerotssëtz, dat op eng Gemengerotssëtzung hinauszögeren, wou et virun allem ëm de PAG soll goen an deen eleng wichteg genuch ass, dass déi Pre Gemengerotssëtzung virun allem dozou soll déngen. Et gëtt vun der Saach u sech ofgelenkt a probéiert, et wéi e perséinleche Konflikt duerzestellen. Datt et awer hei weder ëm Sympathie nach ëm Antipathie geet, beweisen d'Fakten an och de Fait, dass Siwe vun aacht Conseillere vun den aus der Oppositioun hei geschlossen un d'Ëffentlechkeet trieden. Wann nämlech e grénge Buergermeeschter ouni Autorisatioun an der Zone verte säin Haus an am Naturschutzgebitt Saarguardenhäuschen op engem Terrain renovéiert, vun deem en eréischt laut eegenen Aussoe jo zënter kierzlech weess, datt deen Terrain him no enger Ierfschaft an enger Tutelle gehéiert, wann trotz Nofro zur Geneemegung am Gemengerot um Haus ouni Autorisatioun riicht weidergeschafft gëtt, An eng gréng Ëmweltministesch dem Roberto Traversini nodréiglech eng Geneemegung fir d'Aarbechten um Gaardenhaischen ausstellt, awer net um Haus, da stellen sech ëmmer méi Froen amplaz manner. Hätt de Schäfferot net direkt no menger Fro am Gemengerot missen d'Geneemegungen nokucken an de Chantier stoppen opgrond vu feelende Geneemegungen? Ass dat net bei all Bierger de Fall, datt wann esou eng Irregularitéit festgestallt gëtt, direkt intervenéiert gëtt an e Baustopp kënnt? Ass et üblech, datt eng Persoun, déi géint d'Naturschutzgesetz vun 2018 verstéisst an ouni Autorisatioun säi Gaarden, Haischen an awer och déi ganz Aarbechten ronderëm, datt e ganzen Défrichement geschitt, an enger Zone verte Ausbaut, no 40 Deeg nodréiglech am Summer eng Autorisatioun kritt, quasi domadder belount gëtt an säi Chantier esou riicht weider ka maachen a fäerdeg stellen. Wéi kann et sinn, datt eng Ëmweltministesch eng Autorisatioun ausstellt, wann an hirem Dossier essentiell Elementer feelen, fir datt déi Autorisatioun dem Gesetz entsprécht? Laut dem Punkt 2 vum Artikel 7 vum Naturschutzgesetz vun 2018 däerfe just Autorisatiounen ausgestallt gi fir Konstruktiounen, déi virdru legal existéiert hunn, fir déi et eng Geneemegung ginn ass. Esou eng Autorisatioun gëtt et net an no Telefonat beim Ministère hunn ech erkläert kritt, si giffen dovun ausgoen, datt dëst Gaardenhaisschen virun 1965 gebaut gi wier, also virum éischten Naturschutzgesetz. Dofir ginn et awer keng Preuven a mir wäerten an deem Sënn dann och iwwerleeën, e Recours beim Tribunal administratif eranzeginn, fir dës Autorisatioun ze kontestéieren. Et muss ee wëssen, dass déi alleréischt Autorisatioun op deem Terrain an op de viregte Proprietär op 1965 ausgestallt ginn ass, fir eng Salle d'entraînement ze bauen. An 78 ass eng Autorisatioun nokomm, fir Garage, Salle d'entraînement ze bauen. Domadder wär dann d'Garage an d'Haus gebaut, awer nach kee Garden heissen. An normalerweis baut een d'Garden heissen och net als éischt. Mee dat kann natierlech eppes anescht hei sinn, mee weder déi eng nach déi aner. Hien huet eng huet Preuven, déi engem Dossier géife Stand halen. A wéi kann et sinn, datt an der Autorisatioun steet, datt dee Réception muss déi Autorisatioun ausgehaange ginn um Chantier, fir datt och d'Nopere matkréien, datt do e Chantier ass, datt en déi och Recours kënne maachen, wa se zum Beispill der Meenung sinn, datt dat Gardenhaischen nach net laang do steet? an den Här Buergermeeschter awer dëser Obligatioun wahrscheinlech bis haut net nokënn, op jiddefalls virun zwee Deeg hung nach keng Autorisatioun do an d'Receptioun war ëm den 19 Auguss gewiescht, well 19 August ass d'Autorisatioun ausgestallt ginn. Dass d'Maark en Detail sinn an d'Wäert och net déi Beem retten, déi do ofgeholzt ginn, mee et weist awer och, awéiwäit sech hei vun engem Buergermeeschter un d'Virschrëfte gehale ginn, déi ganz kloer um Pabeier do stinn. A wéi verhält et sech och elo, nodeems dann eng Autorisatioun no de Regele komm ass, Mat deenen Aarbechten, déi och duerch déi Autorisatioun nach ëmmer net autoriséiert sinn. Do ass massiv Bueden ausgegruewe gi rëmderëm d'Guarden Heise. Mat deem Bueden ass och d'Voie publique, den Terrain public ass zougetässelt ginn. Zum Deel kann d'Wëld nëmmi hir üblech Weeër goen, wëll do einfach e rise Bierg Buedem läit. Och d'groussflächegt Planéiere vum Terrain, wat geschitt dann do? Et stellt sech eben och d'Fro vum Ofholzen, massiven Ofholze vun de Beem a vun den Hecke. Wann ee Loftbiller kuckt, mir wäerten Iech déi zoukomme loosse vum Geoportail, da gesäit een, dass dat total zougewuess war. Wann Der elo dohinner gitt, da gesitt Der, dass do eng Vue bis op Dippech an op den Zolwer Knapp ass vum Garden Heissenhaus. Wéini a wou gëtt dat Ofholze vun de Beem dann och kompenséiert? Well wann een an engem Naturschutzgebitt eppes ofholzt, da muss dat och iergendzwou kompenséiert ginn. An dovunner do wëlle mer och Äntwerten drop. Voilà, bon, bei den Aarbechten am Haus, mee och vläit ausserhalb, stellt sech awer och d'Fro, ween dann déi Aarbechte gemaach huet. Am Juli gouf beim Haus eng Camionnette vum SIGEL Déifferdeng gesinn an d'Aarbechter vum SIGEL hunn am Haus op der Terrass vum Haus geschafft. Och do wäerte mir Iech Fotoen zoukomme loossen. De Service de proximité vum SIGEL ass awer just geduecht fir Leit iwwer 60 an hëllefsbedürfteg Leit. Ween huet do a wéi enger Funktioun de SIGEL beoptraagt a ween huet dofir wéi Wie fir déi Aarbechte bezuelt? Dëst sinn nei Froen, déi mär fir d'éischt un de Verwaltungsrot vum SIGEL adresséiert hunn. Mär sinn an alle Fäll net direkt un d'Press gaangen, mee do hate mer, hu mer net d'Gefill, datt sech der Saach wierklech ugeholl ginn ass. A mir hunn déi Froen nach eng Kéier misse schrëftlech eraginn, wëll hei awer vill ëffentlech Gelder um Spill stinn. De Ministère an d'Gemeng bezilt jo awer de SIGEL zum groussen Deel. An eisem Verständnis si hien net fir enger engem President vun där Associatioun Aarbechten ze maachen. An och do muss d'Opklärung esou schnell wéi méiglech gemaach ginn. Bon, Der gesitt, dësen Dossier ass glaskloer, wat d'Fakten ugeet. Fir d'Haus an d'Garden Heights ewéi och d'Alentoure gëllt d'Naturschutzgesetz vum 18 Juli 2018, ee Gesetz, dat de Roberto Traversini Als Buergermeeschter, genee ee Joer ier ech meng Froen am Gemengerot gestallt hunn, awer och als Deputéierten dann an der Chamber gestëmmt huet, a wou een da muss dovunner ausgoen, datt en den Inhalt vun deem Gesetz misst kennen, an och wann en et net auswenneg kennt, huet e mengen ech einfach en Zougang zu Fonctionnairen oder Leit déi sech soss auskennen domadder, wat een da muss maachen, wann een esou Aarbechte mécht. Oder et ass vläicht drëm gaange fait accomplien ze schafen. Dat kann ech net wëssen. Dat muss een déi respektiv Persoun froen an do muss d'Opklärung eis dat da weisen. Voilà, ech soen lech, ech ginn d'Wuert weider un de Fränz Meisch.
Merci Kerry. Onengherzlech Wëllkomm dann vun der Demokratescher Partei aus. Hei de Moien, Den neie PAG ass jo am Juni an d'Prozedur gaang an huet scho fir vill Diskussiounsstoff gesuergt, dat wësse mer. Dat well en Haus vum Buergermeeschter Roberto Traversini aus der Kleingartenzone an de Perimeter soll erageholl ginn, déi aner ëmleien Terrainen awer net an och aner änlech Situatioune wéi zum Heispill hei beim Barejang och net. Et ass och mëttlerweil kloer, datt de Buergermeeschter beim nächste Gemengerot, wou et ëm dee Punkt geet, aus dem Sall eraus muss, wësse mer och mëttlerweil. A mir wëssen och mëttlerweil, datt déi Froen, déi do gestallt gi sinn, net hätten dierfen an enger net ëffentlecher Sitzung behandelt ginn, mee direkt hätte misse beäntwert ginn, wat jo och net geschitt ass. Politesch war et net ganz opportun, déi Ëmklasséierung virzehuelen, kann een awer novollzéien, fir esou bestehend Situatiounen dann ze regulariséieren, wann een esou wëllt. Ech selwer hätt an där Positioun, wou en ass, dat awer net gemaach. Eng Saach, déi dann elo emol eng Kéier mat stéchhaltege Beweiser konnt opgedeckt ginn, gëtt der Saach allerdéngs eng ganz aner Dimensioun. Absolut intolerabel ass et, dass e Buergermeeschter, e Buergermeeschter renovéiert, Beem fällt, massiv Buedem beweegt a planéiert, an dat an der Zone verte, Dat an der Réserve naturelle Prënzebierg an dat an enger Natura 2000 Zon, ouni iergend eng Autorisatioun, an dat hu mer vun allen betraffene Verwaltungen bestätegt kritt. No den Aarbechten gouf eréischt den 9 Juli dëst Joer nodréiglech eng Demande fir en Deel vun den Aarbechten agereecht, dat nodeems d'Saach opgeflunn war. Den 19 August vun dësem Joer gouf dunn retroaktiv eng Autorisatioun vun der Ministesch ausgestallt, an dat och nëmme fir en Deel vun den Aarbechten, net fir d'Fälle vun de Beem, net fir d'massiivt Beweege vu Buedem, net fir Clôturë wou fest installéiert goufen a sou weider Iwwregens, et ass scho gesot ginn, hänkt déi Autorisatioun nach ëmmer net um Chantier aus, esou wéi d'Gesetz dat virgesäit. Mir hunn och mëttlerweil Dräi Plaintes administratives agereecht vun all Partei, déi hei vertrueden ass, eng, dat bei der Natur a Forstverwaltung, an déi datéiert virun der nodréiglecher Autorisatioun vum Environnement. Dat bestätegt dann eng Kéier déi retroaktiv Geschicht. Zousätzlech stinn nach eng ganz Rei vu Froen op, déi dem ganze Schäfferot gestallt goufen a wou nach ëmmer keng Äntwert koum, obwuel dat Reglement ganz kloer Délai'en do virgesäit. Dorop ass den Här Diederich jo schonn Agaang. Just eng Fro widderhuelen ech nach eng Kéier, Wat haten d'Camionnetten an d'Aarbechter vum SIGEL, wou de Buergermeeschter Roberto Traversini President ass, ënnert anerem am Juli 2019, ech betounen 2019 an net déi Joer virdrun, wou nach eng eeler Koppel do dra gewunnt huet, am Juli 2019 virum respektiv am betreffenden Haus ze sichen? Fragezeichen. Schlussendlech gouf dann och d'Ëffentlechkeet via Press sou wéi och déi Déifferdenger Gemengeréit, ech betounen nach eng Kéier, an enger net ëffentlecher Sitzung, wou hätt reglementaresch miissten ëffentlech sinn, belunn a behaapt, all Autorisatioune wären zu all Moment do gewiescht, 100 Prozent gelunn. Fir mech ass ënner dësen Ëmstänn eng Weiderféierung vun alle politeschen Ämter vum Här Roberto Traversini net ze verantworten. Fir all weider politesche Schued ze vermeiden, bleift eis als DP Déifferdeng just de Récktrëtt ze fuerderen, an dass sech d'Justiz an déi zoustänneg Verwaltungen der Saach unhuelen, esou wéi d'Gesetzer an d'Reglementer dat virgesinn. Wann den Här Traversini seng Ämter nëmme bësse giff eescht huelen, da misst en op der Sekonn zerécktrieden, well gréisser kinnt déi intellektuell Onéierlechkeet wierklech net sinn, méi erdréckend kinnt d'Beweislag net sinn, an de Cumul vu Verstréckunge, Ligen an Interessekonflikter hunn hiren Héichpunkt erreecht. Den Artikel 75 vum Naturschutzgesetz vum 18 Juli 2018 gesäit heifir ganz kloer strofrechtlech Sanktioune vir. Weider Verstéiss ginn et ënner anerem géint de Règlement grand-ducal vum 20 November 91 betreffend d'Naturreservat Prënzebierg, haaptsächlech den Artikel 3, an awer och dem Bautereglement vun der Stad Déifferdeng. Duerch Politiker, déi sech selwer net u Gesetzer a Reegelen halen, gëtt esou weider massiv Vertrauen an d'Politik ofgebaut. Mir fuerderen, ech widderhuelen et, déi zoustänneg Behörden an Acteuren op, sech alle Verstéiss unzehuelen a sou wéi d'Gesetz dat virgesäit, ze sanktionéieren. Ech faassen enker kuerz zesummen. Ee Buergermeeschter renovéiert, fällt Beem, beweegt a planéiert massiv Buedem, dat an enger Zone verte, Dat an enger Réserve naturelle Prënzebierg, dat an enger Natura 2000 Zon, ouni iergend eng Autorisatioun, dat ass definitiv net méi tragbar. Laut Artikel 75, wéi gesot, vum Naturschutzgesetz sinn do strofrechtlech Sanktiounen drop. D'Ministesch belount dat strofbaart Verhalen am Nachhinein mat enger deelweiser Autorisatioun, en staarkt Stéck. D'Kiischt um Kuch dann awer, De Siegel ass am Juli 2019 mat Camionnetten an Aarbechter an an nieft dem Haus présent gewiescht an huet geschafft. De President vum Siegel Déifferdeng ass den Här Roberto Traversini. Mir si wierklech ganz, ganz ënnen ukomm. Mir hunn Äech just als Informatioun en Dossier ausgedeelt. Do fannt Der op Däitsch an op Franséisch eis gemeinsam Positioun vun deenen dräi Parteien. Do fannt Der awer och Extraiten aus de Aus dem Naturschutzgesetz vun 2018, déi markant Plazen hu mer Iech faarweg gemaach, dann och nach en Extrait aus der Natura 2000 Zone, en Extrait aus der Réserve naturelle Prënzebierg mat dem bezüglechen Règlement grand-ducal hannendrun an dann och nach en Extrait aus dem Gemengegesetz, haaptsächlech betreffend d'Prozeduren am Gemengerot, wat wéini an eng ëffentlech an net ëffentlech Sitzung däerf kommen, an en Extrait aus dem Bautereglement vun der Stad Déifferdeng an eng ganz Partie Fotoen. Mär mailen iech och nach an der Mëttesstonn, wa mer är E-Mail-Adressen op deem Ziedel alleguer hunn, nach aner Fotoen, déi nach méi stéchhalteg sinn, an och nach eng Kéier de Communiqué de presse an zwou Sproochen, eis gemeinsam Positioun. Da kann een déi vläicht och, wann der wëllt, mat benotzen. Voilà, dat war et vu menger Säit aus. Wann nach Froe wären, sti mer natierlech zur Verfügung. An da ginn ech d'Wuert weider un den Här Erny Müller vun der LSAP Déifferdeng.
Jo, Merci Fränz. Ech begréissen Iech dann och am Numm vun der LSAP Déifferdeng. Ech mengen, Dir hutt schonn héiere vun de Virriedner, wéi brisant deen Dossier ass an dass do eng ganz Partie Faiten net gekläert oder op d'mannst net informéiert sinn. An dat ass och de Grond, firwat mir eis dëser Démarche ugeschloss hunn als LSAP. Déi Aussoen, wéi gesot, sinn do leien. kann een op jidde Fall dovun ausgoen, dass do Vergeeë géint d'Reglementer an esouguer d'Naturschutzgesetzer virleien vu Säitens vum Déifferdenger Buergermeeschter. Et ass d'Aufgab vun der gréisster Oppositiounspartei hei zu Déifferdeng, der LSAP, dass voll Transparenz an dësem Dossier geschafe gëtt. D'LSAP wëllt keen am Virfeld verurteelen, besteet awer drop, dass d'Schéien ënnersicht ginn. Dat si mer eise Bierger schëlleg, well mer wësse jo alleguer, virum Gesetz sinn all Bierger gläich, ob Buergemeeschter oder einfache Bierger. An sollt sech erausstellen, dass effektiv Verletzunge vu Reglementer a Gesetzer virleien, da sinn déi néideg Sanktioune vun den zoustännegen Instanze festzehalen. An och do fuerdere mir, sollt dat de Fall sinn, politesch Konsequenzen. Ouni an de ganzen Dossier wëllen nach eng Kéier anzegoen, well Dir hutt dat jo scho vun de Virriedner hutt Der alles héieren, wëlle mer als LSAP folgend gravéiernd Fakten ervirsträichen, an ech mengen, dat hutt Der och als roude Fuedem bei deenen aneren zwee Riedner e bëssen héieren, dat sinn déi Aarbechten um geschützten Terrain, wou keng Autorisatioun virläit, d'Ëmleeë vun de Beem, Hecken, Buedemoarbechten. Esou weider. Do ass massiv ëmgeholzt ginn, et sinn Aarbechte gemat ginn a mir hu fir déi Aarbechte keng Autorisatioun gesi. Bon, och op Ufroen hin hunn si keng krut. Net vun eiser Säit, ech wëll dat soen. Also alleguer déi Demarchen, déi elo hei virdru leien, ausser der Plainte administrative, hu mir elo déi Ufroen, déi schrëftlech Ufroen net gemat. Nach. Nach net. Dat ass jo vun den zwou aner Oppositiounsparteie gemaacht ginn. An no deenen, deenen Äntwerten oder deene Reféen oder respektiv Net-Äntwerte vun deene, vun deene, vun deene Froen, déi och schrëftlech eragaange sinn, hu mir eis eis Meenung doriwwer gemaacht. Also dat war mol dat. Do ass keng Autorisatioun do, souwäit mir et wëssen. Dann zweetens. Och de Sigel, wat fir eng Roll huet de Sigel hei gespillt a wat fir Aarbechten huet de Sigel gemaat op dësem Terrain oder souguer Gebaier? An och do wëlle mer drun erënneren op déi duebel Kap vum Buergermeeschter, deen jo souwuel President vum Sigel ass, wéi op der anerer Säit Buergermeeschter an souguer, an hei nach, Proprietär vum Gebai a vum Terrain. An dann, ech mengen, dat ass awer och wichteg, dat sinn déi Infrastrukturaarbechten, an dat ass och hei gesot ginn, déi dann an der Strooss, déi op deen Terrain féiert, dat heescht esouwuel Waasser, elektresch, Beleuchtung vum Wee selwer, deen do iwwerféiert, Do sinn eng Partie Aarbechte gemat ginn. An ech mengen, do muss mer och wëssen, wien huet déi Aarbechte gefrot, an Optrag ginn a wien huet déi Aarbechte bezuelt. Ech mengen, dat ass onbedéngt wichteg, fir dass den Dossier no baussen transparent gëtt. An dofir fuerde mir als LSAP eng komplett an transparent Opklärung vun deem ganzen Dossier an och, wéi gesot, nach eng Kéier déi néideg Sanktiounen, sief dat op deem administrative Gebitt oder um politesche Plang. Dat ass dat, wat d'LSAP heizou ze soen huet, soen ech Merci.